Haia! Mae di bod yn ddeg mlynedd ers i fi gychwyn y sianel yma, fedrwch chi goelio. A dwi di bod i ffwrdd am amser hir, ond dwi eisiau gadael i chi wybod mod i... Ia, dwi yma o hyd ac dwi yn dysgu Cymraeg yn llawn amser rŵan. Felly, ers Rhagfyr, dwi wedi bod yn gweithio i Nant Gwrtheyrn yn dysgu Cymraeg i bobl sy'n gweithio yn y maes cyfryngau S4C, rheiwyr cynnwys a bob math o bobl eraill. A dwi wedi bod yn cefnogi cystadleuwyr ar y llais. Cyffroes iawn, ynddo? So lle dwi wedi bod, a be dwi'n neud, A gyda'n mynd i bostio mwy, peidio ffo poeni. Dwi'n ôl, dwi'n mynd i wneud mwy o gyrsiau, dwi'n mynd i wneud mwy o bethau, gobeithio. Mae postio hwn yn dipyn bach o accountability i fi. So lle dwi wedi bod, wel, ella oeddech chi'n gwybod bod i'n byw yn Prague am 8 mlynedd, Ond ys i nôl i Gymru, diwedd 2022. Fi wedi bod yma ers hynny. Weithies i mewn marchnata a chyfathrebu am dipyn bach yn defnyddio y iaith Gymraeg a rwan dwi wedi mynd i mewn i ddysgu llawn amser. Dwi hefyd yn creu cwrs sylfaen ar y funud, felly os ydych chi ar y ffig ceithi lle o'n i wedi dysgu Siarad Cymraeg fatha gog i ddechreuwyr sy'n creu lefel uwch rwan neu sydd eisiau gwella'u Cymraeg dyfod fwy. Ni fyddai'n wneud cynnwys yn Saesneg ac yn Gymraeg, ond mae hwn yn dipyn bach o blog Cymraeg. So lle dwi wedi bod yma yn Eryri o gwmpas Pen Llun A dwi ddim wedi postio llawer ar lein yn ddiweddar. Lot o yma. Amser, egni, bywyd. Dwi'n poeni fwy a fwy rwan am roi cynnwys o fy hun ar lein. Mae AI yn dwy'n yn lluniau ni, yn llais ni, bob dim da ni'n ei greu Bwyd dyfarfennu beiriant. Mae bob dim dwi'n oed ar-lein rwan, jyst yn mynd i hyfforddi AI, felly dwi'n yn teimlo gymaint o awydd rhoi llwyth o bethau ar-lein. Ond ar y llaw arall, dwi wedi clywed o hyd bod pobl yn chwilio am gynnwys i helpu nhw dysgu Cymraeg, a dwi'n cyfarfod pobl o hyd sy'n dweud, nes o ddim digon o gynnwys Gymraeg ar-lein, yn enwedig i dysgwyr. Ie, so mae yna i ddysgwyr sydd newydd ddechrau, i bobl sydd bron yn rhugl, dim llawer yn y canol. So dwi eisiau creu mwy o gynnwys fel yna. A so ni'n hoffi creu mwy o gynnwys am Gymru, am yr iaith Gymraeg, am chwedla a hanes. So gadwch chi fi wybod beth ydych chi eisiau wybod, really. Felly dyma fi yn ôl, yma o hyd, ac yn barod i wneud dipyn bach mwy o gynnwys i chi. Ac os ydych chi eisiau bod yn rhan o'r cwrs nesaf ar Think Big uh, efo'r grŵp sylfaen, gadwch fi wybod, chos dwi'n creu cwrs ar y funud. Os a gwybod bod mwy o bobl eisiau fo, bydd i'n rhoi push yna i fi, i greu o dipyn bach cymryd So, helo bawb. Gobeithio bach chi gyd yn cadw'n iawn yn y byd nuts yma. Ac um, ie, dyma i gobeithio creu fwy o gynnwys yn y byd.